Ee, hu na phambano khulu between SABC Livhu na khotsi aṋu vho no shuma muvhusoni. Phambano ndi ya uri Livhu ndi muphande mara hu na ṱhoho, hetshi ndi tshiṱaraṱa tsha SABC Livhu musi ni tshi khou tshimbila hu na load shedding mavhone hayanoni a vha a tshi khou swika hune a ni thotsha ngo zwa ndi tshiṱaraṱa tsha SABC Livhu hetshi. Zwino zwo ri muḓagasi wo ṱuwa nṋe ri tou pfha nga phungo. Ee, iyi ndi phaiphi ya shango heinoni maḓi a shango i nnḓa ha dzharaṱa heinoni ne vhathu vha badela vha ka maḓi so phambano ndi yo tou uri sabc livhu u na ṱhoho mara khotsi aṋu ini kana malume aṋu zwine vha vha tshi khou ita ndi ndi tshiṱaraṱa hetshinoni like you know thu thu dzhena muḓi so tshiṱaraṱa hetshinoni mavhone haya noni a vha a tshi khou sentsa as you can see a vha tshi khou sentsa tshiṱaraṱani latsha zwino irani ndi dzhene nga ngeini phanḓa nga kha two room heiḽani ye nda i fhaṱa zwino zwino nguzwana ni nga ri ni tshi khou vhona hafha fhethu na vha ni khou ḓivhudzisa uri uyu muthu u tou dzula shangoni ḽawe a yeṱhe na ha ithi dzuli shangoni ḽanga ndi ndoṱhe hu to ṱe hu na load shedding musanda khefha ḽa na load shedding mara hafhanoni dzharaṱani yanga load shedding ndi tou i pfha nga phungo ngo kona zwa ni vhone ḽi vhone a vhashe zai zani heḽi ndi ḽo gada ndi khamera dza dzo gada dzi cable iṅwe kha iḽa zwa iḽa ndi pala ḽa muḓagasi na iḽa ndi pala ḽa muḓagasi hu na dzi khamera a vha pfuki then hafha ndi getheni so ini ini ni kati ni khou ḓi ita shithi hafho online malume aṋu kana khotsi aṋu vha khou ḓi ita zwo gidimedzana na kuvhunu kwa ravheka ri khou ita development okay he ndi heiḽa thu rumu ye ra vha ri khou i gadedza nga eh, nga odi maza muḓagasi a huna ndi nṋe ndi ndoṱhe ndo fungaho um eh, ai phaiphi khou vhonala lini maphaipi kei ndi ya kha tshitentsi tsha vhuvhili o dk yo namba ya lala ngeno o d vho dzula ngeno two rumuni ke nga iwa u khou dzula ngeno two rumuni hu na load shedding mara nṋe muḓini wanga hezwo zwithu a zwiho ndi ri ini khotsi aṋu vha vha vha tshi khou tou ita zwa zwibodo u tou sumbedzisa uri vha na zwibodo weekend zwa nṋe zwa swiswi thi zwi ḓivhi i wish ndo vha ndi na mungana ane hawe muḓagasi wa ṱuwa uri a ite a tshi tou mbudza uri how does it feel u tou vha swiswini ngo kona zwa this is me ini malume aṋu vha sokou ri vho vho funzea nga maanḓa mara zwine vha khou ita ndi u tou vhonelelwa ngo tou renga bia vha tshi khou ṱoḓa tshivhunu tsha ravheka zwino that's the difference between me and your uncle nṋe ndi na ṱhoho mara ndi malume aṋu vho funzea nga maanḓa mara zwa boholu nyana on the other side Inwi khotsi aṋu vha so vha shuma muvhusoni mara vha sokou tou ri vha tshi bonasa vha sokou tou ri vha tshi bonasa vha ḓo vha ḓo zwi vhona zwa zwa boholi na ṋamusi vha ṱoḓi vha tshengele hoyu ndi mutshini wo dzhima hoyu muzwa ah, hello how are you this is my dog how are you This is my dog ndi muḓi wanga asi muḓi wa khotsi anga kana mianga ngo kona zwa ya so ndi kho to ni sumbedzisa na vheni magaraba uri hezwo ḓo ṱwa ni khou gidimedzana ku vhunu kwa ravheka online hafhu ndi muḓi wanga I've got everything ngo kona ngwana na thi khou ita zwa vhiwe zwa zwibodo eh ngaza so we are pushing Zwa ndi ndi yone phambano ya SABC Livhu na malume aṋu. Ini zwine malume aṋu vha vha khou ita ndi u tou vhonelela uri vha renga badi halwa mara vha si na na u dzula ngo kona zwi vhona. Thi iti zwa zwibodo nṋe ndi khou ita zwa muḓi. Hu shuma thekinoḽodzhi hafha muḓini hafhanoni ndi vha ndi khou pfha vhathu vhoṱhe vhe ri badani hangei ri amba nga a hu itiwi nnḓa nnḓu yanga ndi khulwane na ita nnḓa ndi nga si ni pfhe nnḓu yanga ndi khulwane lune ni tea u tou puṱedza sorry ni tea u tou puṱedza ni getheni sure so he video isendeleni khotsi a mune vha vhudza uri hezwi sokou tou ri vhane vha tshi bonasa vha ḓo gwisa maḓi one two three vha ri a vha tsha kona kha zwife ya ni vha vhudza uri vha songo fhirwa nga sabc livho ane ha shumi u tou vha muphandi ya ndi dzharaṱa yangei